Xinu jiġri? Bidel kollox f'salt, guys, ma. Upgrade. We're here. We're here ma stradarjali dis-sena. One year later. Ma mela, suppost kena namlu ek, sew eh, jibdew ta' parsi. Please, forsi ta' ditjaw tamlu. Xibbu.
Forsi tistaw.
Pal-maġara vera. Ok, pal-maġara
Għax il-kamera persintana ma riprofa miskin jirranġaħulna biex nkunu easy biex niftħuħu mbagħad. Ħsibni ħwar għadġu t-toilet jew ħaġa. Imma ma laqwa il-bottle.
Trit? Iwa, hi, ovvja. Ftit, umma.
Mux passana. Xi sena l-oħra kellna l-istess ek di ritual ta' kull darba nerġgħu nibdew. Ħattazza u ħasrit li ħajti. Xi ma tantx. Bdejt ommi.
So issaqsini mistoqsija u jinti po. Jekk xi ħadd imur jara tas-sena l-oħra tara. Issa nerġgħu nisfaw.
Oh my god.
Kienet tagħmel jekk jiena nkellimha.

U girli, għadna, eh? Għadna. Għadna ta' Cheese of Pink. Imma u minimalist. Issa, rridu għata l-minimalist. Ejja, ħroġu. Tal-clean girls. ħana raw niftakru xinu.
Mela. Oh.
L-infamous. Oh.
Dawk taf li qatt mar bisni jomu. Mela, aħna konna bdejna bil-ħsieb li kull episod tal-ibsu dal-imbirkin perfektu. Tipo jina qatt ma nerbża, għaz biex nor otu biex naħsel l-art. Illum. Cancelled. Okay, let's start this thing. Meta namlu eka, nkunu cancelled. Okay, cancelled. Jena sirt nużadi ħafna, so I want to bring it here. Cancelled. Dawk aħna, cancelled, kikul bisna dawk għal kull episode. Next. Nista? Le, sten, nisma.
Hemm il-matching pants ta' miegħu. Biex tiġi għar?
Le da flok. Le dak flok, għax kun għankunu pariċ, highlighted. Doesn't work. Doesn't work. U tapit,

Ija, di tijaj, di tijaj. Ija.
Billi niftakar minn dak iż-żmien la. Basically, dik kienet il-kutba tal-kamra tijaj u ġibta. U ġibbajnija. Eżatt.
Tista toħod issa terġa. Eżatt. Cheers to that. Ġit lura.
U le le, imma kella ħafna. Forsi jaħsela naqra. Eżatt. Forsi jaħsela naqra.
Mhm. Kella ħafna memorji din. Kollox kellu. Le, tu bifer dik vera kienet hekk. Eżatt. Part of what made us cozy on the set. Loved it. Loved it.
Hemm affarijiet oħra Aw. Aw hemm iktar. Eh!
Tiġi li bisni għaj over. Għadu bit-tabella men.
Ħalli ma.
Ħalli ma.
Jena. Ħalli nżom
To be honest, tijaj kont ħattu. Vera, solament.
Ma jimx għanet. This is yours.
Yeah, this is yours. That is very me, pinky me. Għax-xitwa, ovvjament, għax-xitwa, mhux ħadd ilbsu f'xi Ek, looking back, tipo l-fat li jek xrikenna l-kuraċ, għax dawn mux affarijiet faċli, tipo der time consuming. Eżatt. Hemm ħafna affarijiet, so l-fat li jek xuli dejnijaw. Iżena. U daw affarijiet zbieħ, ġvera sa nitquna, tipo ma ek. Missa nitqu għax għaddit sena. Eżatt. U nħossuna kbirna fis-sens, nħossni. dawn is-snin ta' ħajjitna tikber a lot. Anka l-identità ċertu affarijiet dawn m'għadniex il-personalità tagħna. Tipo I don't know how I thought li ħan il-bsu daw kun kunu cute. Imma! Imma! Dar iż-żmien hekk konna naħsbu u nħoss li daw iż-żminijiet ta' ħajjitna minn sena l-oħra tinbidel ħafna. So that literally shows that. Jina ħares lej l-episod ta' snin ilu nara dak lajlex il-kilo lajlex dik li ma jnenejt. Ma kif għat ma qalli biex inneħjom dawk l-eyelashes. Imma. Titfani jek, jizbor kilo trap minn ma l-art dik it-tip. Bider, eżatt.
Sa tkun għaw. Biex issa naf li ma namilx fake eyelashes. So. Eżatt. Xorta se għedin għamiltom. Eżatt. Tallimt minna. Eżatt. Mużbal. U mużbal. Rajta, hype girl. Good for you.
Insomma, aħna l-lum preferajna naqra games to get back into it. Qed nib.
Oh! U ġan qed Le, le, le, nismu kemm please, le, Sitwa- għamela. kemm is-sitwazzjoni gravi li deċidejna li nerġgħu nibdew. Jenu bdew bekk. ħsibna li ideja tajba li nibdew b'game bħal speċi if we don't answer the question we have to eat something super disgusting. Imma mbagħad it-team went oltre minn super disgusting, xi ħaġa li laqas biss nista' niekol probabbli. Xejn. Xej, jien ħa nfaqa' nibki. U qed inxommha minn hawn.
Qed inxo x'kien dak?
Ja, ġa. Ja! Le, jiena ġejt bil-ġuħ u sa m'għandix. So, eħe.
Stay tuned for that. Jaf niprefera sepp nispiċċa bla ħbib, bħabba dawn l-mistoqsijiet, minn kolli għandhom preparata lina, ma insomma. Tajt nibdewa.
Nibdewa, cheers. Love you, Joe. Love you.

Iġifiri intom qed tippretendu li jekk ma rridx nirrispondi ħan daħal diġà ħalqi kollha. Ah, bitx jintnu men. Oh my god, oh my god, oh my god. Mela di all right, di Nikola. Aswara xajjarni.
training. Di xinu, da xinu dal-abjad. Mod. Kirxa xini. Kirxa hija l-intestini tal-baqra.
Da xinu? Beef liver. U liema pigs liver. Il-qalba. Da!
Di qalb, qalb. Le! Liver! Wieħed dak li hemm quddiemek liver.
Dan li hawn hawnhekk beef liver. Beef. Mela, jekk hawn qed nansita ruħi. Eh? Jekk hawn xi buċċer hawn jarana, please għidilna jekk daw jekk nikluhom nispiċċawx l-isptar. Jekk iwa waqfuna issa. Jekk iwa waqfuna issa. Mux sekonda oħra. Għet nikkontempla kemm nix nerġaw nibdew. Għax għet nikkontempla ħajti. Mela jenu klu int għajna għedni u namlu dik il-loba tajba u sib terba jinnafek. U t-tim ta' stradarjali ovvjament.

Di, ara, ara, ara. Għaw, għaw, rħat, intelħan Mela, ma eh?
nsejt, ma qasaf xinu ma basic li loba i. Għanna seven questions għaw ġew, sewa, all right. U l-questions mux minn Halloween, ġifiri nħorġu wahda jek ma tiċi rispondi.
Kollok tamel taste.
Issa jien nipreferi nikol 10 minn dal-ħomor mill-kirxa jew dawk li jien ma niflax.
Ma semmejniex li ma sajernihomx għax m'għandix fejn sajruhom hawn ġol-studio. Dak x'inhu, dak x'inhu ħa nirremetti. X'inhu?
Daqaw, senna, da x'inhu?
Senna senna ħan xogħmuh flimkien.
Ilma ta' sardin. Sardina ġo fiha. Sardin xogħol. Le, le, le, le, żgur ma nistax, żgur ma nistax. Ejja nxommu ħejja. Mwifek.

Ma ħsibtu xejn? Konna nafu li ħajkonna xi lsien ta' xi ħaġa, imma ma ħsibx. Kien jgħidu lek, ah, meta jgħidu lek għandek il-sin hekk twil. Żgur, żgur.
Imma tagħna hot chili peppers, my best friends in this game, għax sardin xott, ħsibt li ma nħobbx il-vodka xott, pat. Da, xinu, liver? Eh, beef liver. Beef liver.

Faqqali, tiegħu. Help! Int ħatażel, jien ħana zillek, ħana raħ. Int ħatażilli.
Eh, tajjeb. Ejja, u xint nukloja ħana nissu dil-loba ħana. Iġri, iġri, iġri, iġri, I'm ready. Mela, senna forsi titla lek l-għar waħda possibli għax kan nirremetti. Għawra ħat inten Chloe minn.

Tlaqna rajt hija. Jalla tiġjala għal waħda nħobbok ġo ma ma sax Jo anka ħares li jom. Le le, mhux ħadd. Awriha.
Aw, gravi, eh.
Aw, qed tiġi Oh. tiġi aroma. Di mhux mhux gravi, għasna tgħidha. Call out a friend for a weird food combination they like. Għandi waħda gravi. Weird food combo. Eh, eżempju ħabibti tħobb tieħu l-għaw iż-żebbuċ bit-tun ta' żejt u titfalu n-nutella. Eh. Jazmin. Ah, tibti fejn meta konna Erasmus Spanja, konna nixtru botilek żebbuċ. U kull every Sunday konna nagħmlu xirja. Ta' ngħidu, hmm, ċanna bżonn, fejn dejjem kont insibuh vojt iż-żebbuċ. Eh! Għax kont niklu kollu jien hekk, literally hekk, eh. eh. So, dik hija. Xi kawtan kont Le, le, le, le.
Le, kun qed nagħmel il. Ok, naf. Tlaqna faqqa.
Mela, imma di kont nikollhom the daily jien ukoll. Mela, meta konna. Għarmin zebbuċ bin-Nutella?
Jista' jkun. Imma li hija vera tajba, imma meta nagħmilha d-dar ommi tgħidli. Mela, meta mor Erasmus, jien ma naħanx naf insajjar, you know. Ħabibti ta' fissajjar iktar, you know, edna jaħna raw xħanibdew namlu kull-jum wara l-iskola. U edna, tuna rep. Tuna rep, not bad, you know. Imma xkonna nitfawla mbagħad eventually dejjem niġu iktar creative bl-insibu ġol fridge. So, it-tuna rep tiegħi issa jaf mhux jaf hawn min joħod hekk, eh? jien noħodha kuljum. Mela, majonez.
Eh. Indelku mat-tarf. Ja, anka tuna majonez. Tuna, hekk tgħid jommi. Ġobon. Ġobon. Avokado.
Le. Avokado.
Cherry tomatoes. Doesn't sound appealing. Laqas xejn. Cherry tomatoes.
Eh, u ġili, x'ma semmejtx. U oh, olives. Olives. So tuna, olives, cherry tomatoes, ġobon, salt and pepper. Kont nitbela kikun u kol, kikun fajt xie tibta ċukkulata ximkien. Le, le.
Le. X'taħseb? Le, le, disgustanti. Xi darba nagħmililek.
Toqlek. Promise, promise, promise tajba. Issa wasalt Malta, għadni Nikola kuljum, ommi tħares li blikrah kuljum, jiwa u naċċetta. Lilla Rustija jisir nagħmel għax-xogħol. U jo toġbu minn, it just works. Tuna u majonez. Tuna majonez u ġobon.
Jek għaw xi restoranti għamilek.

Mela, oħra for Jordi. Tlaqna. U hija min?
Għadna l-ansjetà minn. No, no, no. They one of those moments, cancel. Oh, taw faċli, men. Tell us the weirdest drunken moment. Imma weird, mux tadda, ek xaġa vera weird.
Weird. On top of my mind, għandi wahda.

ma nafx, bdejt nesplora, nagħmel vodka u spirtu ieħor ġo xott wieħed.
All right. Ħażinaġġeb. Ħażinaġġeb, it-tnejn li huma għadni ma nixrobhomx til this day ovvjament. Jo, għadek bil. Għadni bil-PTSD.
U xrobtom u sirt. Patata.
U jien kelli, jien, sort of they were my guests. So kellek tuħsib.
So, si post kelli xej, spiċċajt. U ma jihdu xsib li. Bħal ma ħanamel issa imma ħabba xorb.

Iva, nifir, eh. Iva, iva, eh. Jaqab għaw, tela l-guz. Anka jien, biex niftakar. U tant kem kont patata. Dik l-istoria u daw, eh. Tant kem kont patata, li ma bdiċ nindumna kemmi disgusting. Iġifiri waqt li kont tara. Eħe.
Tifemni. No, sorry, sorry. Ma x'nagħmel Nikol daw. Le, u le, le, le, le. U darba ta' wara. Eh, ukoll. Darba oħra.
kont baqla ġussot tal
So bdejt niprofa, xfuq beda jħossni ħażin, you know, you try your best. I know the feeling. Ma bidix jirnexili, imma f'moħħi bdejt naqla. Għarra bil sħabi bdejt ngħidilhom, ah, kemm tħossni aħjar li, you know, u ma kontx ma rridx noqgħod nuża l-kelma ħafna għax

0.50. Ġoġo bidu bro. Ilma, ilma, ilma, ilma. Għandi dar. Għandkom ilma xatajja.
Intek xu li xrobtu, jo! Sibtek ħatu xuftit. Sibta tkun għarra, ma. Jo.
Imma rajt, kollox għadu f'postu. Titħajjar? Titħajjar? Don't try this at home. Especialment daw, don't try this at home. Aħjar, aħjar. It-tomata li. It-tomata ċeri ma t-tomata ħut għaw nitrijet għada naħleb. Għaw, it-toma ma t-titlaq bxieje. Eh? Ovvja, um, tafx għadek kif xrobt, mus suppost xorbu. Għaw. Jena dan ixtiq induq. So jek muġef kollox induq da. Le, jien.
Induq fl-imkien. Ok, ejja ħan għamlu kwestji. Ejja, ejja, all right, ejja ftijak. Sibt il-position fuq il-bean bag sew. Mm. U tant kem dejdu tajdu li jint biss sibt tal-position li. Li tifta.
Tifta, proset.
Dak għax eċitajtek u eċitajtni.
Bil-dat ta' sar. Tlaqna. Tlaqna. Rock. Sorry tal prova. Tlaqna. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot.
Iqaf! Aw le, aw vera, jiena ksibt il-question sewwa. U Ġordi għalt li xejn għalt jiġi kollha karma u hekk qed jiġri.
Karma is a you should have known better. Tlaqna.
Go ahead, the honor is yours. Isma, miss daw il-taste buds. Nsaffar, sorry.
Tlaqna.
Stenna, qed inħossni di ħafifa, għanħalli għalija. Ma hija aħna nitilqu minn hawn ta' ta' mizza, ma nafx x'inhu mizza ma insomma.
Għaw dik il-ħarsa ġob dok lajnejek blu jixelu lejja tipo you're in shit.

Issa sa xiraq terġa tiġi li, għaw, ma nistax naqaf intomma, eh? Issa, inti, eh, klow jem li tom dal-question, ġifiri one karma, tu baqa ħdina jew le. Baqa gravi, tlaqna. Rock, paper, scissors, shoot. Għaw, għajjajt, nistawur id-dar. Għaw. Ok, ha, ħanti kloners. Għazin. Ah, Eħe, ejja, forsi ma tafx kif. E baqa, l-ħar wahda baqa għaddi. Għaw, taċċajt, eh? Xorta li tinduq ċili pepper, eh?

Kont nisuq il-karozza, l karozza li kelli, ta' mhm. bitċet, no problem. Mhm. U għabadni pipi jena u kont ħammut. Ma sibx li it was going there. Le, le, grav. There.
Gravi, gravi, gravi.
Kompli.
U għana naċċettawk, tajt xtajt, għana naċċettawk.
Għax mus problem ħat mi jaċċettani għala din l-istoria. Stradarjali forsi jaċċettawk u koll. Forsi, u prima tkeċċiex għala din l-istoria. U għet nsuq U qed ngħid, orrejt, ħansuq ikolli nsuq id-dar, ħajkolli mmur id-dar għax ma niflaħx inżomm iktar tipo x'ħan nagħmel.
Palissa they're revising your contract.
Ma nsib park jgħid. Ma flaħx nżomm iktar. Li jistajt li li għamil taħtek ta' xi 18 sena. Għamil taħtek ġo karozza.
Aw! Eh, inkompli jew? Aw. Jew naqtaw. U morru d-dar u nalqu kollox. Eh, le. Le, le, aw, gravi. All right. U l-isbaħ li parkajt dej dar, eħe, eh, ovvja, ma l-karozza ma parkajtix id-dar, so kelli noħroġ minn ġol karozza bil-ġins kollu mxarrab u nitnaqsam it-triq bizzebra crossing traffic, kullħat jara nejek ġas bil. U mbagħad il-leather kellu l-marka tipo tal. Jien naf oħra ta' Chloe.
Ok, ħa ngħidilkom di. Mela darba Chloe konna ħa niltaqgħu għal meeting aħna. Iwa all right. U nara l-close friends tagħha di. Qed ngħidi. All right, ftaħtu. Qed nara l-eyebrows suwed faħma. Imma meta ngħidilkom suwed faħma. Ek, saw barra, eh, ġifiri probabli. Le, it-tinti għamletu saw barra. Isek meta taqbad xar pijaw tal. U tamelek.
Ek. U ħarġet tipparkja l-karozza sew. Le. Mela xiex?
Għax kont qed nisboħ l-eyebrows u nisboħ xari bizzeba ma xari, oh. bizzeba tal-eyebrows. Kont għadha relax id-dar bil-pijama. U jċempilli da non u għat, għara, madonna. Ta' xinqala.
Għalli, għan zel resaq wahda l-karozza ġejn il-krejs. Allura, senjur, issa tridni Mbagħad kompli ħid. Mbagħad di spiċċat wara ħafna traffic, ma tistax issib parking. Wara ta' trak ta' zibel kollox. U tint iktar kemm idum iktar jiġi iswed. U l-parkjajt mbagħad tipo seba' snin il-bot. Għax ma kienx hemm. Imma ma ġewx ċina dakinhar tu bifer. Sibni ħadd tiġi għar.

Ma nistax nimmaġina li jekk xi misejt. Anyway, min ħajamel l-aħħar question? Int. Orrejt ejja tijeli.
Ħaqqiku. Kera l-aħħar.
Għax ma nafx nistax niftakar. Tu bjos ma kienux daqseg gravi. Ma kienux gravi.
Tu bil-verġi.
Għax ma ġewx għandi xi minn. Mela, mela di żgur mhux ħadd irrispondija. So, tista' tibda tara x'ħadd jiekol. Which online personalities do you strongly dislike? Barranin, nista' ngħidlek barranin. Mhux barranin. Maltin.
Sa jew niġu cancelled jew hekk. Le le żgur mhux ħa ngħidaw. Hemm ta' ġifieri. U mela m'hemmx. Mhux ovvja kulħadd għandu.
Tgħidix għadorni. Eh. U mejja. Tas-sardins kif kienet? Le la ħadd ma jistax toħodhom.

Le, jiena di ħanuża, sorry guys. Mela ħanajdlek, ejn għamlu deal, ejn għamlu deal. Jiena u int fl-aħħar wara round tiegħek nieħdu waħda each ma hu xi ġoħra. Le, le, le.
No deal. No deal. Skużawni. No deal. Eh? Nixtieq inxamma.
Xomma mela hi.
Chloe iktar sport. Ejja, du għam jaj mela. Ja, imsaħta mal-ġin, sajla imsaħta mal-ġin. Ejja, nduqu di fl-imkien.
Ejja, ejja, ejja, flakit.
Ja, di għandha naqaġu minn di. Ah, Issa jiena kulħadd jaf min jafni jaf jien ma niflaħ l-ebda tip ta' spice. So jaffitini xi tip ta' ħarta jekk għandha tip ta' riħa tal-liver imma. Ija, Ħan uħra naqal botta bro għax ħan irremetti ta'.

Ta' vera.
Għax naħseb il-bidu, like, kif għan spiega, sama t-organizza kollu xew ek, l-arbitru. And we did that once and stopped and had to do it, fim? Kiku tkompli għaddej.
U l-fat li konna. Life got in the way, you know? Ekku, u l-fat li konna namluħ wahedna, we had both different tipo responsibilities u phases in our life. U issa, gratefully, għanna l-istrezarjali li jajnuna u vera jissapportawna f'kollox. kollox

U xejn tiġi tiffilmjah men. L-ewwel tibda tgħid Lallu, tista' tgħid x'nagħmlu nibdew nippjanaw l-episode u mbagħad it just flows so Eżatt. naturally. Dik li għandna So, nħoss li eħe. isna dejjem we manage to Ek, just reconnect. tiġi- u tiġi wa- eżatt, ek, eżatt, tiġi eżatt, waħedha once li eżatt. jgħidulna ok ibdew. Tlaqna. Daqshekk ma nifqux ngħidu. Vera. Infatti bdejna ngħidu kif ġa għadda. ma- Eżatt. Imma was really cool u vera ħadt pjaċir u vera happy

il-ħajja, nixtiequ nġibu wkoll nies li huma aktar edukati fuq affarijiet specific. So, mhux dejjem ħankunu aħna, ovvjament, bħal snin ta' qabel ukoll, ħajkonna guests magħna, ħajkonna topics differenti. Minn kollox. Super, super interesting.
Qed nippruvaw nagħmlu naqra topics out of the box, so forsi topics li ġad diskutejna nippruvaw ma nerġawx nirrepetuhom, so they're pretty out of the box. Ħajkonna guests faqa u ukoll ħanippruvaw ikollna eh, rikarint kif tajda. Em, Rikarint terġa' li jerġgħu jiġu rikarint. Rikarint Rikarint guests. guests, eżatt. To give us some tips and tricks. Super excited! Nixtieq ringrazzjaw lil dawn in-nies biex għenuna nġibu da settan sabiħ To Life. To Life, il-CMYK ta' sajn li għanna għawek u il-Lingenberries ta' din il-mejda li l-lum forsi mux għet eh, tider sabi ħabdaw l-affarijiet fuqom. Ma, thank you so much, you made our set come to life. U thank you l-Isra Darjali.
Ta' vera.
Għamlu like, follow u subscribe. See you soon.